ehlekani avuxeni ri perile e ku na swilo swin'wana hi fanele hi rhanga hansi hi tshama hi swi langutisa kahle va ku xana why emasirheni ku yiwa ku hlakuleni nampundzu or namadyambu lani va vulavula hi ku ya pfuxela le namangcwaveni van'wana hi xilungu hi swi vitana cemetery loko ya pfuxela vanhu makani lava nga tiwisela va nga titlelela vurhongo lebyo leha vurhongo va nga byi kulukumba ku va va ku ya nampundzu ehenhla kule or ku basisa i nkama lowu mikwembu liya or vanhu lava ya va ha ku tlelaku vanhu lava i nkama lowu va ha ku va va ku va va va swi vitana yini ku khuzeheleni va khuzehela kumbe leswi swo mi kuma va ku munhu a ma n'wi vona u khuzelela loko khuzelela u famba ku tleleni. loko va va kuma va ha ri ku khuzeleni ka ha ri mpundzu between four and ten hi wona nkarhi wa kahle wo ya masirheni van'wani va ta mi byela ku between five and eight swi depend hi ku tiko rero mi mi mi pfumelela vanhu ku ya pfuxela kusuka hi nkarhi muni ku fika nkarhi muni le masirheni or ku ya hlakula or ku ya basisa i nkama lowu mi kuma ku ya switwa okay. mani mani i tini a ta ni pfuxela mani mani i tini a ta basisa yindlu ya mina la ni nga tlela kona mani mani i tile a ta ta kombela leswi ni swi lavaka va ku twa vanhu lava ende vanhu lava va twa swilo leswi hi swi vulavulaka hayi ku a va ha yi twi i nga hleki munhu loko a ya mahlweni u kuma ku u khome xipedi or u khome bakiti ra mati na xisibi ya tlilina tombstone kumbe ku ya khurhela sirha vanhu lava va swi twa swirilo leswi hi swi twaka Vo tala va ta yima na mina loko u languta vanhu vo tala loko mi ya ku hlakuleni u kuma ku fika hi vulavulela ka munhu a lwiwa ka n'wina a nga ku siya misaveni fika u kombela swo karhi u kombela ku baseriwa tindlela u kombela swilo leswi u ta kuma swi ta humelela swa humelela swilo leswiya i swi lavaka wena ka munhu luya se nkama lowu i nkama wa kahle wa ku va hi ya hi ya pfuxela vanhu lava ka ha ri nkarhi lowu ni wu vulaka na nkarhi wa xidyambu between five. and six i nkarhi wa kahle ku ya ya pfuxela vanhu lava hi ku nkama lowu va lavaka ku pfuka a ndzi fana na wena nampundzu loko u lava ku ya ntirhweni wa swi twa ku ya sweswiwani nkarhi wa mina wu nkarhi lowu nkarhi wo ni pfuka ni ya wona ntirhweni se wu fikile i kuma ku u tolovele ku pfuka hi vo ma four u ta kuma na hi weekend loko ku vo ma four i nga yi ntirhweni ta swi twa ku nga ku vurhongo bya hina wa ni twisisa se swi leswiwani i swi leswi swi humelelaka. siku na siku i phati ya vutomi se hi tshika leswi swo hiya na nhlekani maseleni ya ku hlakuleni dyambu ri ri kwale vamatholovu na wa pfumeli swi sweswi bya swa kuma ku na rixaka rin'wana ni nga ta ka ni nga ri hlaya vito va lahla vanhu va vona between two and six nampundzu loko yi ze ku six o'clock va va humini manqwavini va va humini masirini va va humini seminti rin'wana rixaka va ta ku byela ku hina hi lahla ku fika nkarhi wa so ku fika nkarhi wa so leswi swo memela hlavani hi ma 12 ya na nhlekani vo ma 1 ya na nhlekani vo ma 2 or 3 hi sweswi swi endla ku na mikwembu yin'wana yi jika yi kwata yi nga swi amukeli nkarhi wo lahla vanhu nampundza masirheni is between 4 and 10 ntsena la ku ya chela fole masirheni pfuxela va ka hina i nkarhi wa 4 and 10 kwala xikarhi loko swi ku vo ma 11 12 1 yini yini ha loko vona ku se be nkarhi tshama kwala kaya i ta na madyambu hi nkarhi lowu no vula ku ma 5 4 ma yime ya pfuxela varhandziwa va hina a hi hlonipheni ndhawu leyi hi le masirheni hi ya hi nkarhi

ku ta vanhu lava taka ku pfuxile va ta ku hlakula va ta ku endleka yini ma ni twisisa a hi kuriseni rixaka vanhu va ka hina hi tiyisana na khensa ku va mi ri ti chaneleni thank you